Кем авылда иң матуры? А? А? Мин әлбәттә, мин, мин, мин, да, да, да. Кем авылда иң көчлесе? Кем? Әлбәттә, мин, мин, мин. Кем Т-25 тракторын ярты көн эчендә сүтеп җыя? Мин. Мин. Кем әле генә армиягә барып кайтты? Ә? Кем? Ну, ну, кем? Кем? Кем? Мин түгел Аллага шөкер, Аллага шөкер. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, хафиз булсын. Күрше югары эш әкълиме әбиләренең

Все, булды. Капри әзер. Ну, резетушка, держись. Үз дә килә, үз дә килә. Каршы алыгыз.

Халык сынамышларына ышансаң, җәй буе моның кадәр яңгыр яуса, тиздән Казан урынында диңгез булачак. Мин укыдым, мин беләм. Кем бу? Гарвардта сигез ел укып, Оксфордны ике ел эчендә шартлаткан, математика, химия, физика, урология фәннәре кандидаты, авылга сөякләрен кыздырырга кайткан малай.
Резеда туташ, сез алай кызу йөрмәгез әле, минем аякларым слабый, мин сезнең арттан өлгермим.
Чаңгы киеп йөр! Резеда туташ, Әкълимә биегезне сыеры бозауладымы әллә? Бозавы артыгыздан ияреп төшкән.
Халык сынамышларына ышансаң, бозау ул бер елдан үгезгә әйләнергә может. Ну да, мондый үгезне халадиска җибәрсәң генә инде. Халык сынамышларына ышансаң, халадис ашаган кешенең сөякләре нык була, ди. Әй, табаны шалтыр-шолтыр килеп тора соң, тавышы монда кадәр килеп җитә. Халык сынамышларына ышансаң, шалтыраган кеше бүтәннәрне калтыратырга может, ди. Менә дер калтырап торам инде менә, куркып менә, дер селкенеп. Калтырап торасың икән, димәк, төн салкын була. Ә төн салкын булса, кофта кияргә кирәк. Ә кофта ул халык сынамышларын аша соң, 386 грамм. Әнә,
син кайсы тавык астыннан чыккан чебе шул, ә?
Халык сынамышларын аша соң, чебе ел, ярты елдан әтәчкә әйләнергә может. Халык сынамышларын ашансаң, бу авылда бердәнбер әтәч ул мин. Аңладыңмы? Син? Мин. Шулай мени?
Әйе. Халык сынамышларына ышансаң, әтәч ул петух була.
Кем бу, а? Кем бау? Казан, Мәскәү, Лос-Анджелес, Лондон һәм башка шәһәр университетларының психология профессорларын психбольницага керткән, сөяк өч төрле була дигән диссертация авторы Малай.
Энем, энем, ярый, кара, менә кояш баеганын күрдең, шулаймы? Матур. Табигатькә сокландың, матурмы? Матур. Саф һава суладың, ниме? Рәхәт, шулаймы? Юлда балалар вакыты тәмам, бар, кайт, яме, кайт, бар, бар. Резеда апаң белән безгә әлеге кичне бергә уздырырга комачаулама. Ничек мин кайтыйм, так-то Резеданы кичерергә беренче булып мин чыгардым.

Мин интеллигент итеп кенә ришат итә белмим. Мин менә моның белән берне тондырам да, авызны мандыйга килим дә куям.
Берне тондыргач, җинаять эше ачалар. Җинаять эше ачсалар, төрмәгә ябалар. Ә төрмәдә петухларны бик каты яраталар. Юк!
Ярар. Син нәрсә тәкъдим итәсең? Ничек итеп хәл итәбез? Ну минеке китапча инде. Әйдә, чёрт с ним, китапча булсын, кил әйдә. Менә тыңлап тор. Гаилә кодексының уникенче параграфындагы алтмыш бишенче җөмләсенең унҗиденче сүзе менә болай дип сөйли, Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән, Үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгының-оныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгының-оныгының-оныгының-оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе, оныгының-оныгының-оныгының-оныгының-оныгының-оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисенең әбисе әбисенең әбисенең оныгының. Короче, Склифосовский! Менә шундый әби булсын өчен, Так. безнең илебездә Гражданнар кодексы уйлап тапкан. Шуннан Менә аның 36 нчы параграфының 65 нче җөмләсе менә болай дип сөйли, Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгыныңоныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгыныңоныгыныңоныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе, Стоп, оныгыныңоныгына...
стоп, стоп, стоп, стоп! Ардым.
Арызыңнан да пулеметтан шикелле тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Резидә, үзе хәл итсенме? Әйе.
Ник аны менә шулай дип әйтеп булмыймыни? Әллә кайдан йөрисен, оныгы, оныгы, оныгы, оныгы, оныгы дип. Прелюдия. Нәрсә?
Ну, прелюдия. Нинди прелюдия?
Халык сынамышларына ышанса, кызлар прелюдия ясаганны ярата ди. Причем монда кызлар? Син минем белән сөйләшәсең, мин егет кеше, аңлыйсыңмы, егет! Халык сынанышларына ышансаң, егетләрнең бардыр төрлесе кызыл, яшел, зәңгәр төслесе. Төрмә, төрмә.
Әйдә болай итәбез. Әйдә Резидәнең үзеннән сорыйбыз. Давай. Резидә туташ. Сез бүгенге төнне акыллы, чибәр, көчле, матур, авылның бер тибүдә кабына торган, икенче тибүдә сикерә торган егете белән уздырыр идегезме? Әллә менә Война и мир энциклопедиясе беләнме? А? Беләсегез килсә, Война и мир ул энциклопедия түгел, ул роман. Аны Резеда туташ Лев Николаевич Толстой язган. Аның кыскача эчтәлеге былайрак. 1912 елда үз мәнфәгатьләрен кайгыртып... Стоп, стоп.
Энекәш, энекәш, менә Кара әле бу әүлиягә, һа? Һа үзеңә кара. Менә кара. Бу бит импортный диван булса, син тал чыбыгыннан үрелгән табуретка, син шуны аңлыйсыңмы?
Халык сынамышларына ышансаң, тал чыбыгыннан үрелгән табуретка унике мең сум тора. Ну ярар, бу крио машинасы булса, син шланг! Нинди шланг теге су җибәргәч озыная торганмы? Су җибәргәч ката торган. Син бит моны яшерт алмыйсы. Яшерт ал. Моңа бит моңа матур киемнәр алырга кирәк, матур машинада йөртергә кирәк, шәп йортта торгызырга кирәк, бизәнү, тегесе, монысы, моңа бит акча кирәк. Син берәр җитәшкисеңме соң? Юк, минем эшләргә вакыт юк, мин укыйм, минем өч дипломым булды уже. Оо, өч диплом, ә акча каян алмакчы буласың, һә? Ну, әти биреп тора.
Әтиең гомер буе биреп тора алмас. Эшләргә кирәк, эшләргә аңлыйсыңмы? Менә мин эшлим, авылда, колхозда эшлим. Колхозник, что ли?
Көлмә! Между прочим, мин быел өч ай буе, җәй буе тир түгеп эшкәнле эшләгәннән соң 120 мең сум акча алдым. О-о-о. Бирмәделәр генә. Узган еллык. Ә мин зато монда авылга әтинең ике миллионлык машинасы белән кайттым. Яме Тойотада йөрим мин. Ой, ой, ой, ике миллионлык Тойота. Мин биш миллионлыкта йөрим, беләсең килсә. Биш! Дом комбайн. Ә мин укып бетергәннән соң инновацияләр компаниясенә эшкә керәчәкмен. Минем анда еллык зарплатам өч миллион сум булачак. Мин Алла бирса бер-ике елдан соң шушы авылның председателе булачакмын. Һәм минем айга ничә миллион туздырганымны бер кеше дә белмәячәк. Бу халык сорамышларын ашасаң, анда председательләрне утырталар. Дөрес, утырталар, югарырак утырталар. Шуңа күрә мин, Аллабирса, бер биш-алты елдан соң депутат булам, ә син шул ук лабораториеңдә казаначаксың. Ә Резидә кемне сайлый? Депутатны! Алай димә син, бөтен кызлар да акчага кызыкмый ул, яме! Зато акча бөтен кызларны да кызыктыра! Юк, Резидә андый түгел, Резидә туташы да андый түгел бит, шулай бит? Мин аны хәзер үземнең рухи байлыгым белән җәлеп итәчәкмен! Нинди?
Рухи байлык. Нәрсә соң ул?
Шигырьләр сөйлим мин аңа ха. Шигырьләр? Үзем язган.
О, әйдә, кызык.
Резида туташ, кичә утырып яздым сезнең хөрмәткә. Синең күлмәгең алсу дип, кызарып торыйммыни? Яратам диеп әйтергә рөхсәтләр сорыйммыни? Каен ауган, каен ауган. Кайтасы юлларыма, Әле ятларда булсаң да, Кайтырсың кулларыма. Дус, дус, дус. Мәңгелеккә дус. Күңел түремнән елмаеп син уз, Алар күрдем, алмады. Гөлләр күрдем, өзмәдем. Агым суда яшьлек узды, узганын да сизмәдем. Нурлат вперед!
Тукта яңгыр, тукта яңгыр, яумале. Сагыш басты күңелемне, аңлале. Син тоже минем шигырьләрне беләсе икән име? Бу шигырьләрне бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы белә, энем. Зато алар менә монсын белмиләр. Кайсысы? Менә монсын биеп җырлап күрсәтәм мин аңа ха. Бас, кызым, ритмда, син басасаң, мин басам, синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам.

Монысы авыл халык иҗатыннан иде. Өйдә бергә, битгәлә. Бас, бас, тезләнә, күз тимәсен үзенә. Кайсыбызны сайлыйсыз, мәгәйтче безгә Резидә? Нәрсә булды, егетләр? Мин монда музыка тыңлый идем. Ә, селфи! Хәзер әйдә кил синең белән. Әйдә синең белән дә бит. Ну, молодцы, молодцы. Бүген уже яхшырак. Ну, син барыбер тавышыңны шымарт, син биюеңне шымарт. Иртәгә кичке җидедә шушында ук очрашырбыз. Пока-пока. Ничек инде кичке җидедә, Резидә? Ничек инде иртәгә? Эй, эй, эй!
Халык сынамышларына ышансаң, халык сынамышлары бөтенләй дөрес түгел икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр шундый хәл. Беренче тапкыр минем белән селфи төштеләр.
Әй, булмады бу. Булмадымы? Юк, булмады.
Ә минеке булды.